Hi, welcome back to another video rava rimwe zuva pano pashuviro tv patiri kutaura zvedu ma mm, secrets nemaconfessions evanhu eh, asi nhasi ndangofila zviri important kuti taura kuti why channel yedu ichinzi shuviro tv so apparently im working kwandiri kushanda and i no longer want to work there saka ndine shuviro yekuva independent so i want to do it through this youtube channel ndosaka inzi shuviro tv and i have a very important individual anoita kuti zvinhu zvangu zvifambire kumberi anoita kuti zvinhu zvangu zviendeke my support system the director of photography and the video editor my wife it's important for us to just recognize her wife muri seko so um, as i will be talking to you ndichikudzai nyaya dzande ndichikudzai masecrets kana maconfessions mamwe anotyisa mamwe anosiririsa mamwe anosekesa ndenge ndichingomingage hangu wife wangu iende kuti tinzwe opinion yake right ndisingapedza nguva eh, rega ndipinde munyaya yedu yekutanga asi ka musakanga nekusubscribe kuchannel yedu nyaya yedu yekutanga yakanzi

and I have so much hope for the future. I'm turning 30 soon and I've managed to completely turn my life around brick by brick. So you can too. Believe in yourself and have a plan. Stick to it. Unodzoka na testimony pano. Stop comparing yourself to others. Alright, I think iyi advice ikupo nyaya yatikamupedzisa kuita ku last video yaiya mhm. yemufesi ada unonogara kumba kwaana ambwe ndosakauya kuti ano ah, like don't feel lost in life yeah. just Find a way to go out or to go ahead because if you, if, if you feel lost in life, you are allowing yourself to get to get down when you have the chance to pull yourself out. And uh, dzimwe nguva tinosangana zvinhu zvakaoma muupenyu asi when we are strong enough and when we have the courage to pull and dig ourselves out of those situations unotozoona wa beyond vatokumberi kuti ah but zvechokwadi mwari akandipukunyutsa apa because paunongori musituation yacho mungochona unge usingakwanisi kubuda I think that was a very good um, advice. Alright, so can you panyaya yechitu yemuvhidhiyo redu ranhasi iri kuti nyaya yangu yakadai I'm a girl aged 23 I dated my boyfriend for two and a half years pamakore aya akatanga andivanzira kuti Ane vana I found out later on takatombonetsana akazongoti semunhu wandada let me give him a chance we dated hedu kumba kwedu achizikanwa kwavo ndaizikanwa but nevanhu vashoma he said iye nababy mama vakarambana I know vamwe vachatuka but I've dated this guy asati ave nemari sterek like zvaave now some vanogona kuti mahure anenge achingoda mari nope ndaitoda mukomana wangu with my all blinded nelove and the guy aindida zvandaiona kuti the guy is in love he could do anything kundiendesa kuschool he did madays zvinhu zvakaoma ndisina kugara kana kudii he helped me to pay rent house till ndawana basa he is always there for me not financially only emotionally is always there so i got pregnant this year akati no it's not a problem atingabvise nhumbu and he sent tete and gogo vake kuti vataure neni and was shocked vachiti your boyfriend is married ndakapererwa you know and chikundishamisa theyare supporting muzukuru wavo hanzi ingoita life yenyu imimi and don't mind my gogo ndikati where was she hanzi vakadzoka last year but akatya kukuudza he said he could, uh, he could do anything he opened a business so far, far he is present but im hard kuti ndotanga kuitiswa mwana with munhu ane mukadzi and pain yandichakonzeresa umwe mukadzi because of this i don't know what to do iye aiti anoroora ndogara kwangu and maiguru vari kwavo ndodii veduwe am, am heartbroken musandituke please ndaizotsvaga help dzimwe brain dzikuti ndiite let go hangu and move on ungova there for mwana and sometimes I'm being afraid kuti kuita a single mom could also hurt the child I wasn't aware kuti this man was married and hama dzaitondisekerera and friends vasingandiudze not knowing kuti munhu ane mukadzi hake kusazokwana kutoziva support ende vanotouya vachimubatsira kuperekedza kuzondinyengerera hama dzake vese avanokwana right tonyaya yanga yakati rebe so just to summarize so this this i think this girl is kind of done somehow there's this girl and she's dating this guy also discover kuti oh the guy ari chi ari married ane mukadzi ndinobva azi ngomuti chi but fine ndakuda ane une mukadzi wakudaro and then somewhere along the line murume uzoti haa nemukadzi uya takaita sei takarambana and then otoita makore vachidanana achingotofunga kuti vakaita sei vakatozorambana nemukadzi uya uya and then by that time murume anga ari anga asiri rich and then the man got rich but varomenisa kuchikoro kumuvhurira mabizinesi kutodii vachidanana vachiendera mberi iye achingoti vakarambana until she got pregnant ndopakazaya tete wemurume nasekuru wemurume vakumuti haa ane mukadzi wewe iwe akarambana naye akazodzoka probably anga asinotombera akatomboenda in the first place saka kuti ndodii ndokonzeresa here kuchema kwomumwe mukadzi kana ndorambana naye hapana waikonzeresa kudhara vanomveri vakarambana vana kurambana havana idzo nyaya dzevarume vanodanana nevamwe vakadzi dzakawanda chaizvo Ndiwe vasikana vane ma 22 23 years vanoda chaizvo kudanana nevarume vanhu. Vanozvida chaizvo. Ora yateka tidzo mu comment section. Vanga kuti kudi. Hanzi don't blame yourself wakanyeperwa. Zvikazi nevanhu mm, makuwanda vanhu vasikana vanodanana nevarume vevanhu. Zvikazi nevanhu eh anzi chii chinotyisa pabarika kana murume aine mari varume vane mari vari kunetsa mazuva ano ramba uri ipapo munge mukadzi akudza mumwe mukadzi kudaro zvikanzi nemumwe mm, your decision should be based on the answer to the following question where do you see yourself in 10 years zvikanzi nemumwewo ndiwe mwene webhawa so that's the story yatanga tiinayo anyways eh, rega tipinde munyaya yekupedzisira pavhidhiyo yedu ranhasi eh, hanzi hi guys im 21 a single mom and i got my own apartment and im okay financially dating a 27 year old he only likes coming to my place

Pane rudo here apa or I'm just being easy for him? Hapana. Itu nyari mwezo kuti kati ndinotozomona hangu ndapedza kuverenga zvoti bhowa zvokuti. Anyways, situation iri mune munhu let me not be hostile and judgmental towards someone. Munhu anenge akanyura. munhu anenge ari murudo but then munhu ane 21 years umanaged to buy yourself in apartment umanaged to buy yourself kaa unokwanisa kufita mumurume come on 21 she's young ngambomira mani ah ngase tiri drama zina basa anyways rege tinzwe mucomment section kuti vanhu vari kuti kudii zvikanzi ndiwe murume wake being a loving man it means kuti you are maintaining your wife very well zvikanzi nemumwe asi da kutaura zvakawanda but read between the lines zvikanzi nemumwe murume inini ndiri murume unowanika kupi exactly handishandi hangu but im not communicating with my ex zvikanzi nemumwe he's using you zvikanzi ah it's funny how you ask when you already have an answer uchiri kumuda munhu wako nekuti dai vava sina kuti uri kumuda you could have just left him ndochokwadi chocho zvikanzi nemumwe um, tiza zvikanzi nemumwe is using you evident anaa udya chikafu adya chikafu obva a ah. apedza obva akumbira kuti manefyu obva atara futi pako futi obva atara futi naex wake ngaambomira ngaambomira so ndo dzimwe dzenyaya dzatinga tiinadzo pavhidhio redu ranhasi ngatisangane zvakara mune rimwe vhidhio